Terekniñ tamrıları ne qadar teren ketse, o qadar da onıñ deregi qaviy ve küçlü olur, deyler. Halqımız evel-ezelden, kerçek musulman öz sülelesini, yedi neslini tanımaq kerek, dep ayta turğan. Şimdi ise qartbaba-qartdedelerniñ yedi tizine qadar bilgen çoq ekenmi aceba? Bu mesele aqqında tüşünür eken, öz ecdatlarımnıñ tarihını ögrenmege yanaştım. Araştırma esnasında baba taraftan qarbabamnıñ yolağı diqqatımı çekti. Biñ doquz yüz otuz doquz senesi Aqyarda doğğan Yunusov Elvisniñ ilk resmiy qaydı Murtazayev Yaqup olaraq yapılğan. Yaqub, qarbabamnıñ ezan adıdır. Soy adı ise babasınıñ soy adı eken. Soñra öz babasınıñ adını soy adı etip alğan. Babası Yunus qarbabam Ekinci caan cenkinde elâk ola ve Elviz qarbabamnıñ aqılında pek yahşı qalmay. Sürgünlikte yaşar eken, babasınıñ soy-esopından uzaq ola. Amma sirek olsa da babasınıñ anası Zeynep bitasınnen körüşip turğan. Sen belli zatlardansıñ, balam, Qaya beyniñ torunlarından olasıñ, dey ve bilgenlerini tarif etip bere eken. Zeynep bitası özü de varlıqlı mırzalar sülâlesinden olsa kerek. Babasınıñ adı Üsein, lağabı Köse soyun bay eken. Onıñ dört qadını bar eken. Bu al onıñ yüksek tabaqağa ait ve zengin olğanınıñ isbatıdır. Qarbabamlarnıñ sülâlesini bilgen ekinci şaat köydeşi Bekova Amide bita eken. Qarbabamnıñ aytqanına köre, qararnen biñ sekiz yüz seksen sekizinci senesi doğıp, biñ doquz yüz yetmiş sekiz senesine qadar ömür körgen. Men yedi-sekiz yaşında ekende, Fatime tatamnen beraber, Qaya bey qartbabañnıñ evinde hızmetkâr olğan edim, dep hatırlay eken köydeş Amide biti. Meñ seni yedi nesiliñi bilem, dep aytar, em de belli bir ürmet ve ğururnen davranar eken. Zeynep bitanen Amide bitalar, qartbabamnıñ ecdadı olaraq, nasıldır belli bir Qaya beyni añalar. O da kimdir, aceba? Biñ yedi yüz yetmiş dörtünci senesi doğğan ve Qırım tarihını arbiy işlerinde belli olğan Qaya bey Balatukov degil ekenmi? Alife Yaşlavskayanıñ eki biñ üç senesi basılğan Veliçestennoya Hanskaya meçet degen kitabına esaslanıp, biraz tarihqa dalayıq. On yedinci asırnıñ ortalarında Qırım hanı Qaplan Giray, İran seferinden qaytqanda, Qabardanı ziyaret etip kele ve şu ülkeni belli zadikânı olğan Acı Bekir beyni özünen beraber alıp kele. Acı Bekir, Qırım hanlığınıñ baş haznadar ağası olaraq hızmet ete. Onıñ oğlu Ömer bey Selim Giray devrinde, yani. Biñ yedi yüz elli üç senesi baş haznadar ağa ola. Onıñ oğlu Mehmet bey ise, Qırım ve Şain giraylar devrinde, kene de baş haznadar ağası sıfatında hızmet ete. Qırım hanlığı Rusiyağa qoşulğan soñ, Mehmet bey statskiy sovetnik olıp qala. Onıñ oğlu Qaya bey, On eki yaşında eken kadet oquv yurtunıñ kursantı ola. On doquz yaşında podporuçik olıp hızmet ete ve general-mayor unvanına qadar yete. Biñ sekiz yüz sekiz senesi Qaya bey Balatukov Beşli adlı eñ birinci qırımtatar atlı eskadronını teşkil etip, özü onıñ başına keçe. Qaya bey, Qatırşa bey Şirinskiyniñ qızı Şah-Sultan hanım ile evlene. Onıñ üç balası ola, Mehmet, Batır ve üçüncüsiniñ adı belli degil. Şimdiki zamanğa qadar oğlu Mehmetniñ nesli yaşap kelmekte. Mehmetniñ qızı Saide, İsmail Müftizadenen evlene. Olarnıñ qızı Meryem, Cangirey Kazımbekovnen evlene. ve olarnıñ qızı Nenkican Cangirey Kazumbekova, biñ doquz yüz yirminci senesi doğıp, şimdi doqsan yaşında Aqmecitte yaşamaqta. Endi öz ailemizge qaytayıq. Eger Zeynep ve Amide bitamların şaatlığına esaslansaq, bizge belli ki, Elvis qarbabamnıñ qardaşı Yusufdır, onıñ da babası Murtaza biy. Onıñ da babası İbraim ola. Amma Qaya beyniñ soylığını kâğıtta isbatlamaq bizler içün şimdi biraz qıyın kele. Bu yerde bayağı arhiv vesiqalarını ögrenmek kerek olur. Araştıruvdan nasıl netice alınsa da, müimi şu ki, tedqiq esnasınıñ özü de pek çoq tarihiy Faktlarını açıp, meraqlı bilgiler almağa imkân bere.